King Amowar in marwa to kokowari in margi cha jolemo hey. Luo me dierwa un

Elruok to in go nyathiwa mabor mabor. Ji winjo wende ni ma kata giwinje ling' ling' to giwinjo kata jomoko dagi to giwinje. Hmm. Ak mitna mitna makia. Onyisa gini in imikia.

Sidede eh, en kijanda mohero Nyasaye, ojawer kendo en uh, otimo gik mang'eny, en oja redio, oja TV Mm, sidede uh, nyathi ma Nyasaye owaro, nyathi ma Nyasaye ohero, nyathi ma Nyasaye oyiego, nyathi ma Nyasaye oluongo. wuoyi machipukizi sidede mosie jogi matin kaeto asomo ma mondo ayalie wach moro gokinyi sani mm-hmm.
asante a ah, opak yesu kamoro amora ma untie ah, nyinga en andrew sidede mana kaka jabishop osewachonu ah, ng'amowar kendo awero wende mag injili to kata kamano watiyo nyaka tije mag media gi

part 4 wuotho adimba part 4 yes inyalo luwowa kimanyowa e, e, e, kata e youtube kata mana profile mara nyalo dhiye kanyo mondo imany messages masebedo kapuonjo kata kayalo nyaka mandiko be kiwinjo ka wach nyasaye ogwedhi kendo nyong'i kendo diher mar yuda kata wuoyo koda e simba ne kanyo gona kata inyalo dhi e inbox kata e toke kocha tindikona barua ago erokamano nikech nyasaye osetiyo gi yorni kabisa emomiyo atimo kinda nikech osetiyo gi yorni kabisa komulo ji e piny duto ayudo report maber moa e pinje machalo amerika australia pinje asia kamoro amora nyaka e afrika thurwa ka ka ji mang'eny yudo konyruok ayalo kod dhok moro bende to ma nachako mana gi dholuo uh, kiny kata orucha abiro switch kabiro dhi e kisungu mondo kik wawe ng'ato chien nikech lengona en ji lengona ok en ni ki ayud nying ki ayud pesa ki atimra nade ki anyisra ni ki an international ki an national ki an local ki an uh, normal ki abnormal uh, no mago ok lengona an lengona ni mondo chuny obed chuny ma ki aba chadat kata obed chuny mong'e abcd to oyud gima nyasaye omiya mondo oyudi koro apako teko mar nyasaye Yes, thank you, Brenda Hill. I see you're still on the line. Please keep on watching, keep on listening, and I would want somebody to take notes

walking in the light of the gospel, walking in honestly and integrity. Mm, iwuotho adimba iwuotho maber kod wach mar nyasaye koro apako nyasaye no muma wacho nikech ng'wono mar nyasaye makelo warruok ne ji duto osefwenyore apar gariyo opuonjowa mondo wadagi richo gi gombo mag piny wawuoth kwaritore kendo wabed makare ka waluoro nyasaye e piny mar ndalone apar gadek ne ok achope to ira chope warit gweth mwageno yudo ma en fwenyruok mar duong' maler mar kristo yesu nyasachwa maduong' kendo jawar mm. jowadwa asefwenyo ni nitiere rem maduong' rem maduong' mabedo nyaka nyocha chak wuoyo en rem mabedo kaka foundation mar ng'ato kaka nodonjo kaka ne idonje wachni nyiso kaka idwa wuotho nikech kisedonje wachni to koro wuoth koro nyiso ni koro iwuok ok iwuok oko mar odno to iwuotho e iye mar odno iwuotho e kul mar rombe mag nyasaye muma wacho ni ng'uono mar nyasaye osefwenyore koro adwa wuoyo kuom gik moko ariyo e wi wuoth ng'uono kod puonjruok which means that the Bible says, let me just put it in, in plain English, mm, that uh, we

with let me take it the way you take it but the way I understand it is the grace of God which means that God Jesus Christ is the producer of grace and that grace uh, is didactic and a teaching spirit that grace as a teaching spirit ji mang'eny kawuono wuoyo kuom ng'wono ng'wono ng'wono ng'wono to ng'wono ma giwuoyono ok puonjgi Hmm? Opakore kuom remne, kuom gik motimo, ma ng'uono to wacho niya ni ng'uono nopuonjowa mondo wadagi gik moko maricho mag piny mondo wadag maber ka wadagi gika e piny ma kawuononi to kawuono ji mang'eny odak giwacho niya odak e ng'uono owuoyo kuom ng'uono to kata kamano gik motimo gik motimo atima kabisa kabisa ok nyisi niya ni be ong'e ng'wono miwuoyeno The Bible is very clear that the grace is teaching us. The grace of God that has been revealed is teaching us. In ng'wono puonji ang'o e wuoth? Ang'o ma ng'wono puonji e wuoth? Mijowo, midhigo e wuodhni. Gimomiyo ok inyal wuotho adimba nikech namba achiel ok iwuoth kuom ng'wono. iwuotho kuom gigeni midwa puonjogo ng'uono to ok iyie mondo ng'uono opuonji gigene nikech ng'uono a kuom yesu yesu be en ye ng'uono warruok biwinjo wawuoyeni hmm? ing'eni warruok nitie stages ne moko ma lero tek gi dholuo nikech namba achiel wan gi confession materi e warruok kaeto kisebedo born again kor kibedo justified then you bedo sanctified gigo kwanyalero gi dholuo to nitiere mm, nititijegi te ng'ono tiye justification Yes, praise the Lord. Justification is the second work of grace. Because justification can do in somebody's life, nothing can do it.

and the grace man kuomwa momiwa mobedo revealed tamowa ni mondo kik wayie gige piny kawuono ji mang'eny wuotho niya awuotho e ng'wono don't judge me kik iwach gik madar mano ok e gima gires puonjo mano ok e gima moma puonjo winji kendo apar gachiel wachaka duoni nikech ng'uono mar nyasaye makelo warruok ni ji duto osefwenyore apar gariyo opuonjowa ng'uonono opuonjowa nwo opuonjowa ng'uonono timore nade puonjowa ni ka wawuotho e wach wayudo mar nyasaye opuonjowa ni nitie gik moko makwaro moweyo to nyaka wadagi nyaka wadagi kata gine bedroom wa to nyaka wadagi gi kata ginie ngimawa ma wakwanogi ka weakness nikech wanyalo timo koro wawacho niya adak adaka kuom ng'wono omiyo we ng'ato na bura kuom gima timo onge ng'ama ng'ato ne ng'ato bura nikech onge ng'ama dag wach ni ler to ka ng'wono emosebiro mondo puonji gi ng'wono konyisi ni nitie gik ma nyaka itamri nitie gik ma ni e tekoni yes haleluya Glory to Jesus. Opuonjowa mondo wadagi richo gi gombo mag piny. Kare richo mineno jomoko struggle go ni, kidagi richo midwa tamori mondo kik richo maki kata richo moro kod gombo mag piny richo kod gombo mag kidwaro mondo richo kod gombo mag piny otamre donjo kuomi inie midagi in midagi nitie gik moko makata dhi e lamo gi riyo kech kata jagombo ma ngita gi del ma jagombo ma milumbi rach milumbi ok belberie eh, eh, igombo lewni ok gombo kata mon kende igombo lewni igombo pesa igombo bedo jamoko igombo ketimoni nade igombo muma wacho ni wadagi nitie gik ma nyaka idagi to nyaka idagi gi ei ng'uono Glory to Jesus. Oloto warwaki uh, eh, Andrew Sidede. Thank you. Mm? Nitie gik ma wan ma nyaka watim nade? Nyaka wadagi. Nyaka wadagi gi nikech ka ng'wono oseelore to ng'wonono puonjowa ni nitie piny ka miwacho niya ni piny ka richo tuewa ka nyororo piny ka wayoro richo ka joma yoro nam Omiyo kama wamama wawuothe, tiendwa omak kod richo, lwetwa omak kod richo, wang'wa to koro lich kod richo. Mano to sawa. Kata kamano, ka in gi ng'wono mar Nyasaye moelore, nitie ng'wono moelore, nitie ng'wono moko ma akia ni in ema idhi manyogi mondo gielre, to nitie ng'wono ma oelore ma Nyasaye oseloso mondo elre, ok mari midhi manyo. Mm? kuom TV kata idhi manye kuom redio kata idhi manye kuom jorieko to ma ng'uono moelore mar Nyasaye puonjowa yes opuonjowa ang'o opuonjowa mondo wadagi richo gi gombo mag piny wawuoth ka waritore kendo wabed makare ka waluoro nyasaye e piny mar ndaloni mana ndaloni Hmm? Nitie gik ma Nyasaye wacho ni nyaka ilogi mana kanye ndalo ni in this present day which means we are dealing with a now thing and we are dealing with God one day at a time God Nyasaye ok nyal yie ni mondo ihaw gik makiny to gik ma kawuono to loyi Yes, ok onyal yie. Kendo Nyasaye be ok dwar ni mondo gik manyolo inyoro ni mondo obed ni misigo manyalo mondo iyudo gima wacho ni mondo iyud kawuono. Mano ok Nyasaye. Mano kama kite gala gala go moyo go Satan. Nge Satan to osiko mani nyora law inyoro koro kawuono dhi kalo nade. Nyora law inyoro eh, eh, nyoro kata higa mokalo kata higni machien koro natami natami kia nyombo natami nyuol kia natami kia ngowa kia na tami kia ko sande dhi nyalo nade na tami kia bedo joma okoro to kawuono nobiro gi mare in this present day hmm? koro kata kikero ne gimoro amora matimore kawuono kata matimore e ndaloni kete mondo obed ma kawuono duong' odogne yesu kristo

Take note of it. That means king'iye malong'o en aena Yesu. En aena Yesu. Kabisa. Hallelujah. Koro nigeche winjo samoro jomoko winjo gi tin. Koro mar Yesu no buoge ahinya. Koro wadhi kar ng'wono ka nigeche ma oneno ni lolore. To kama lolore no ema chako wacho niya an mineno nalolora ni mineno nalolora bisiko nana niya ni ng'wono ma nyasaye osekecha ng'wono e momiyo achal kama mano to adieri ka ng'wono mi chal kamano ni ng'wono opuonji ni nitie gik minyalo dagi to gi gik minyalo yie tik jakipolo apako yesu tik nyaka e polo to ka in en puonjo ng'uono tichuno ng'uono gi gigeni kaeto dhogi bedogo matek ta macha dhogi bedo matek molo kweru manie wi tenga miluongo ni d10 mamuko got kendo dhogi bedo matek ta ma weche mawuokie lewi chalo mbom ma wang'o piny moro to wang'o miere to wang'o ji to gik ma gires nyisi ni mondo itim tidagi igo yamo in offside. Grace puonji ang'o? Grace puonjo niya, opuonjowa mondo wadagi. Kae madwa concentrate. Wuoth adimba jowadwa ok oyot. Wuoth adimba ok yot. Tiende niya, kidwa wuotho gi grace Yes, kidwa wuotho, eh, kidwa wuotho gi grace, to grace ema timi nade? Puonji. To grace no puonji ang'o? Odhi adhiya taro mag needs wa

mm, by nature or theory of what we call lust. Don't confuse lust with love. Oh, is somebody there listening to me? So, if you want to walk, kidwa wuotho wuodhni wuoth malong'o kidwa wuothe dembri hori bolri mondo Nyasaye oseelo gimoelo ok en gir ji duto gimoelo ok en gir ji duto gimielo ok en gir ji duto Gimiel, when something is unveiled, when something is being revealed, it is revealed, revealed for a particular and peculiar personalities nikech nikech nyasaye ok nyal gola gola gige ne haywire no owuogi awuoya ni har yes his love is scattered abroad but you can only access it by revelations by revelation ne daniel muma wacho daniel nodak e kinde gi ji ndalono to the spirit of god was in him and the spirit of god which was operated in him man, the roho mane ni kuom daniel ne nigi nyinge ne en gi batiso miluongo ni an excellent spirit nok en ane spirit which means that one, that one was a spirit that does things with excellency and order Glory to Jesus. Ok ne roho moro ma sanda bara bara bara bara bara kula sanda bara kula ma chabra bara jawa. Yes, ok ago dhum, ni chambe adhum. Yesu paki, takoni niya, jomoko dhum nyaka sama gini wi mon. Oporo dhum adhuma. Koro dhieri. Yes, dongi se winyo chiemo watch movies gi movies gi. Eh, iwinjo ka ng'ato timo richo to kasore ni Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus. E, e, wi Yesu kanyo bochako wacho ni kia dipa, dipa, dipa. In gi jachien marach ma jochien ma mano be mana dhum. Hmm? Koro jogi kawo wechewa kaeto gikawo gik mabeyo mobedo reveal to wan mondo watim godo weche mabeyo to gitimo go the last of the flesh. yes mano emomiyo ok ahero nenoga tv kata movie mang'eny nikech joka yanya ahinya yesuwa live live eh? ng'ato gobude ni tap tiwinj mani oh, osebaye gi ff to oseluongo nying yesu eh? ng'ato chwado ng'ato kis to osebaye gi ff to oseluongo nying yesu why hmm? okawo ng'wono mobedo reveal to otiyogo e yo mar nono jowadwa yesu apaki apako sana ja nazareth koro ng'ato koseyie mosekawo yesu kristo mowuothogo gima nyaka timrene gima nyaka timrene ni nyaka ong'e ni to ng'uono en ang'o madwa wuothogo e gini to ng'uono ni to puonja ang'o which means that teaching is a very necessary Very important. Why? Nikech Yesu kawuoyo kochiko jopuonjrene, okwongo miyogi teko, to kosemiyogi teko, to okonogi ni dhiuru, asemiyou teko ewi thuonde kaachiel kod okela. Gimoro amora mutwe e piny ka utwe nyaka e polo, mana riwo mumbe ka, mondo adhi ni kama nadhi. Gimoro amora mutwe e piny ka utwe nyaka e polo, ne, gimoro amora miwacho, gimoro amora miwacho, kamoro amora midwaro, gimoro amora mineol. To ka jogi oseyie, nyicha asekoni, ka giseyie, muma wacho ni ubatisgi, mano koro donjo ibatise mana kaka joma nodhi e barak mane puonje boot camp mar lweny kata mar polis kata itimo ne training mar accountancy kata itimo ne training mar bedo medical doctor yes yo orwakore gi gige gicha eh, kiromo gi dokta oko to ok ding'e ni ng'ani tichne otiyo mana gi gi- gi ginene kata iromo mana gi onyango toyo oko ok ding'e ni ng'ani tiyo mana gi ah, gi maiti Inuowo kolich olich olich olich olich to sama en ti orwakore gi tije. Ka wan gi ng'uono ma ng'uono obedo kuomwa kaka Yesu ne wacho cha. Hmm? Ni kaeto teaching them to observe all things. Upuonjgi mondo gimak weche duto. Gimoro emomiyo wuoth rach. momiyo ji wuothe wuodhene kaka gidwaro ok kaka ng'uono dwaro ng'uono ma gipakoregono puonjowa mondo wawuoth adimba puonjowa mondo wawuoth gi singruok puonjowa ni nitie gima wuon ng'wonono dwaro mondo watim apako yesu ok iwuotho wuotha kaka idwaro nyaka puonji koro puonjo rem puonjo rem puonjo rem e kambi rino nitie gik mang'eny ma samoro samoro ok iwinj kichalo ni gik ming'eyo tawacho ni niya ng'uono nopuonjowa mondo wadagi weche duto e piny mandalo kane ng'uono ng'uono ng'uono ng'uono nyasaye okelo wach mar adiera ng'wono Jehova okelo wach ma Yesu opake. Bed gi ritruok nikech ng'wonono kite chalo gi kit Yesu, ng'wonono kite chalo gi kit warruok. Nyaka iwuothi kit, kit, kit Roho Maler. Nyaka iwuothi within the precept of grace. Yes, nitie jomoko ma, ma okasa kasa ng'one moywayo mokudho katie tinga mokudho ma olie pi to timbe ne to chal ka gima winjo kata tie ng'uono mowachono ni owacho ni ni ng'uonono nyalo chikore achika kode matame tiyo ne Nyasaye ng'uonono nyalo chikore achika kode matame kata dhi lamo giriyo kech ni ng'uono romo en kata ok olam ng'uono romo ng'uonono nyalo tame mar chiwo kata ni tinde en yo odak e bwo ng'wono ni ok onyal chiwo kata achiel mapar ok opuonjo okia gima ng'wono puonjo ng'wono puonjo dagi gik maricho te gik maricho ok wanyal ndiko te mwatieki to gik maricho te mondiki mamiyo dhano bedo jakosa achiel kuomgi wuoro achiel kuomgi fuwo kisomo mariko abiriyo prariyo gachiel Jabak maduong' kabisa en fuwo. Ng'ama otamore winjo wach, mano ng'ama osebare kod ng'wono ma Yesu. Paulo penjo e Jorumi auchiel ni to dwasik ka watimo richo mondo ng'wono ma Nyasaye omedore. Richo en ang'o? Ketho chik. Gima Nyasaye owacho ni mondo itim iti kalakala gi wang'i tek ni ng'wono. Kae to ng'wono ma gipuonjono, ng'wono notamore nyisogi Nwan ng'uono marwa puonjowa ni ng'ato nyaka hul ni Yesu Kristo en ye ruoth nikech gigi ok inyal bede mikal gi penj ni e. ok inyal bede mapuonji mikale ka ok owari tiende ng'uono puonjo mana kuom warruok ng'uono is the master ng'uono is the principle of salvation because you can never be saved without grace so kama jachien temo ni kondemigo modwa kelo fail ni mopong' do ni nyocha nyocha timo kama nyocha nyocha ni miyo wang'i chieng' machalo kama ne kwalo matin chieng' machalo kama you are a cheater you cheated on your wife you cheated on your girlfriend you cheated on everybody your father your school fees eh, where you are kalambi nokwalo mok bere bere Eh, ise igo kwan tikwalo igo kwan tikwalo igo kwan tikwalo isetimo gik madongo to msachi to onge minyalo wache koro ng'uono to kobiro to wacho niya mm, ni kata richo ni kwar ka remo to jehova nyasaye nika koluwore kod ulo mari ni ijaricho awari gi thuon gi chir gi cha makana nyasaye odagi mane momiyo ineno yesu e bad wuoro makoro kachwich kotimo ang'o kosayo osayo nga wuoro sama koro yalo ni yesu sayo ne kanisa osayo ni eh, kiwinjo wach tiwinjo ka wach nokoni ni we mondo wari sani yie mondo wari sani yie mondo wari sani yie mondo wari sani tiwari awara no pap iwulo tiwari duong' gi pak gi nyalo gi loyo gi teko odog ne yesu simba Apako Nyasaye maduong'. Koro wuoth adimba en wuodho e ng'uono kaachiel koda puonj nyaka puonji imbe nyaka ipuonji ji mm? nyaka ipuonj ji ma kata wachno nindo tere jomoko waweya gi nindi to wach nyasaye ok go yamo nyaka en oyudi lo moro molos kanyo mana kaka koth machwe maa e polo muma wacho isaya ni ok nobi to kayo piny ka mogore piny mogikie piny kayo nyis which means ni it will never touch or reach down without landing on a subject or on a, a, a, a target nyaka obi olware gimo to gimo lwareno nyaka winje kata obed ma kidi kop moa e polo to nyaka owinji kata owinji mana dakika ariyo kata owinji ma chaka nyaka owinji nikech kop moa malo koe chalo wach nyasaye ni ne kae to lum morwake to nyaka nobed mang'ich koro kaka in koro in puonj wach puonj timotheo puonj wach paulo kone timotheo yal wach puonj wach Ket gigi adimba kendo migi joma owa pachgi ber mabiro miyogi jomoko be ma biro miyogi jomoko be yeso paki nitie gige nyasaye ma yudore mana e kanisa to giyudore mana kuom jomopuonji kendo giyudore mana kuom jopuonjre malong'o ok yesu ok nokawo akawa dhano oyelo oyego oyego chieng' mane opidho dhano elufu abich kiwe mon kaachiel koda chuo chieng'no nokowuoyo ahinya nowegi aweya to kinyne jomoko moko luwe to joma oluwe ka oneno ka magi oyel magi oyel watemgi ane uluwa nang'o ni nwamanyi otieno tulu kanini kaje to numanya nang'o kang'iyou to uneno jochiemo lelelelelelelelelelelele jogi odenyo jogi odenyo kare chiemo nyanyo koromu to jomoko muma wacho ni ne gichako wuoth one by one one by one kaka gidhi iwe mna nyisie gima koro ketho piny kawuono mamiyo joyalo kata bisobe kata apostol ne nyaka profede ok puonj wach moko nikech ging'e ni moko jomoko biro dhine gi sadaka jomoko biro wuok gi sadaka to dhigo tinene to sadaka ne ni ema ni iologo fuel sadaka ne ni ema ni chulogo ot sadaka ne ni ema ni keti no nyasaye koseluongi e wuodhni moseluongi e wuodhni nitie jomoketo mabiro ng'iewo ni lewni nitie jomoketo mabiro gero ni ot Nitie joma oseketo mabiro ng'iewo ni gari ni nyaka ndege ibiro chope. We temo gi rieko ni wuon. Wuotho wuotha gi grace. Grace ok maji. Grace ok maji ni ka kia kor ni kor ka imiya gimoro. Grace ok ti kamano. Grace puonjowa ni wadagi weche moko nyaka mago janja mondo wapuonj ji mondo odag maber gidag maber ka gitamore richo e piny mamwalo ma kawuono ni. Erokamano Frank Seme.

not your ability, not your qualifications. And this is what that grace says. Watie ka, ka, taka som, tatiek ni, kalemo ni, adhi nyime, ma en series and sequence, kata jo moko dwa series and sequence, to ma ema chwado, nikech ma ema Nyasaye wuoye. Ka onge series gi sequence, dikoro waonge gi chapter 1 nyaka 2 nyaka 3 nyaka 4. Oh, koro iwinj wachono madongo duong' gi pak gi loyo gi nyalo teko dog ni yesu apako sana ja nazareth thank you james chako how is india andhra pradesh i must come to india this year glory to jesus god bless you too mm. this is our local dialect so please forgive us mm-hmm. the grace i'm talking uh, uh, the, the, my scriptural reference is taken from uh, titus ch- chapter 2 verses 11

Nikech ng'wono mar Ruoth Nyasaye makelo warruok ni ji duto osefwenyore. Hey, that grace has been revealed and it is revealed to the church of God. This grace is only revealed to the body of Christ. Weuru riwo gige Nyasaye gi gige piny. Praise Jesus. Yes, as I said before, the love of God is scattered abroad, and it is us who can explain that love of God. Ma onge ng'ama nyalo ilero hera ma Nyasaye kaachiel kod ng'wono ma Nyasaye moloyo wa wa joma nie ringre Kristo nikech gikiaye koro wan nyaka walere kae to kotamore to Nyasaye bwogogi gi yoni moko to pachgi yelore to koro ging'eyi mana kaka notimo ne Paulo jataso opuonjowa mondo wadagi ng'ato wacho ni wadagi wadagi richo gi gombo mag piny to watim nade wawuoth kwaritore wuotho kiwitori mano wuodh dembruok idimbori kabisa mm. wuotho kiritori ibiro timo mana gima to mano grace ema mor bedo revealed cha

ka waritore kendo wabed makare ka waluoro kwaluoro Nyasaye e piny mandaloni warit gweth mwageno yudo ma en fwenyruok mar duong' maler mar Kristo Yesu yes koro fwenyruok that second part of it koro fwenyruok wachak warito kendo is is second return to earth as

with a lot of vigor eh? Ukeja chiro na na kaka in you so determined to move on and press on Mm. kata ji nosewacho ni in dhako moro kale wang'i kata ji nosewacho ni in jakuoma gimoro mama yoro kata igombo kata som toke ofuko ibiro neno ka gigo biro weyi nikech gin e ywa power chalo mana kata ng'ama madho kong'o kata madho ndawa nikech ndawa kata kong'o ka ng'ato madho kotame weyo miye test kete kena piny kama kone ni gini in ma inie gi tekone madonge ndawa koso madonge kong'o e ywa waole wajase koro golo buoyo koro kone niya ka gini ka gini nie teko mar sandi koro kone ni gino mondo ochikre ochano e dhogi kochikore mochwado dhogi modonjo momoke dhogi mimadhe madhe nyaka chieng' to kodagi ni lweti ema nyaka madhe kendo in ema nyaka ikwote tamri tamri kabisa tamri kabisa kata mano chot mawacho ni kiane an ahero chwo adok anya neno maonge gi chwo kiotimore nade Ah, mm, da- wawe gi kanyo tamri nitie gik man kuomi ma kata gitamore kata iwinjo ka gigo girerni ka mach kuomi ma kurerni ka mach kuomi to gomborerni ka mach kuomi pod gin mana e tekoni mar dagi to ok inyal dagigi Ka in alone, inyalo dagi gi ka ng'uono moelore mapuonjowa kaka wanyalo dagi gi. Ng'uono moelore mapuonjowa kaka wanyalo, mane kibiro wuotho, wuotho bor. Mm, wuotho bor moyo i Sayun, jonyawo yweyo gidok e timbe piny. Mm, yo Sayun to onge kar yweyo, moro be chako wacho niya, E puonjo ruoth miyo wuoth e yore modhiero ong'eyo mana modhumbe ng'eyo. To in ye Yesu ma yande kecho gana ma yande olali e mudho imiyo ng'eyi. E puonja puonja yawar e puonja mondo adhi e polo mm. e ji duto manene luwo bang' Yesu nokwero kido gi dagi lamo kido oganda duto manene luwo bang'e no dagi lamo kido gilamo jawar Rita, rita jawar. Rita nyaka chieng' atiek wuodhni mana kod ng'uono ka yie gik ma ng'uono puonja. Nyasaye mok lokre mosiko be nyaka chieng' wachne en mari abe an mari. Erokamano an asemiyo gima ne miya mondo ami jogeni. Abe awinjo ka wach nolima kendo wach nogwedha. imed rita kaachiel koda ng'wono ng'wono med puonja ng'wono mana moelore no ok ng'wono moyudie e kitepe mamoko ma jomoko ndiko to ng'wono ma roho maler kaachiel koda yesu wuon tich ochiwo ma ng'wono mane omiyo ayudo warruok ng'wono no nyasaye mondo oti oti koda ng'ato ka ng'ato apako nyingi be nyaka chieng' duong' odogni kuom ritowa irit ng'ato ka nantie ng'ato nyasaye man gi wach moro e chunye e ringre e chokene e rembe e famili e pesa kata dak gima chalo nade kata e kend achiko magi nying yesu kristo ma ja nazareth ti kod ng'wonono mondo muk gigo nikech ng'wonono ema remo oluoro tiyo godo ng'wonono en emotiyo e angolo te yes apako nyinge manyaka chieng' kuom tiyo nege kendo kuom kelo winje nying yesu kristo ruoth amen nyasaye mondo gwedhu watudre e yor ng'wono musa e yor ng'wono chiw sadaka e yor ng'wono Chiw chiwo ni e yor hera kineno to be onge tabu. Kata kamano to kaw wach Nyasaye no mondo okonyi. Duong' odog ne Yesu Kristo Ruoth. Beduru gi kuwe maber, odiochieng' maber nyaka kiny kendo.